Минем туган авылым Шәтке, табигатьнең иң матур җирендә урнашкан. Мин чын күңелемнән туган авылымны яратам. Аның гүзәллегенә сокланам. Авылымны сөйләмәслек тә түгел шул. Ул минемчә бөтен дөньяда бер генә, бары тик бер генә. Авылдагы матурлыкның чиге юк. Сокланып туймаслык тугайлар, шелтерәп ага торган шишмә буйлары, балыклы күлләре, куе әрәмәләр белән уратылган елга үзәннәре, басулары, шаулап торган урманнары күңелгә рәхәтлек биреп, туган авылга мәхәббәт хисе уята. Авылымда хезмәт кешесе өчен бөтен шартлар тудырылган. терлекчелек комплексы бар. Биредә сыер саучылар хәзер элекке замандагы кебек сөт чиләкләре күтәреп йөрмиләр. Сөтләр хәзер торбалар буенча гына агып китә һәм турыдан-туры суыткычка барып җитә. Хайваннарны да техника гына ашата. Кыскасы, бернинди кул хезмәте кертеп, күтәреп, төшереп эшлисе түгел. Косыбыз Агролаб ачык акционерлык җәмгыяте булып оешканнан бирле, биредә бик күп эшләр башкарылды. Яшь бозаулар өчен махсус җиһазландырылган ферма, терлек азыгы әзерләү складлары, ашлык бетерү җайланмалары төзелде. Җил эшкәртү, чәчү, уңышны җыеп алу өчен заманча техникалар булдырылды. Аларда эшләү өчен дә бик нык белемле булырга кирәк, чөнки хәзер һәммәсе дә автоматлаштырылган, компьютер заманы. Шулай булса да, боларның барысын да минем туган авылым кешеләре хезмәт куя. Сөт җитештерү буенча да безнең колхозыбыз алдынгылыкны һич тә бирми. Иген кырларыбыздан да ашлыкны, шөкер, мулдан җыеп алабыз. Бездә эшчән, тырыш кешеләр яши. Эшләр, яшьләр авылда кала, семья коралар, үз куллары белән заманча итеп матур-матур йортлар салалар. Авыл уртасында Иман йорты Сәлимҗан мәчете урнашкан. Мәчетебез бик зур, бик матур һәм үзенә җәлеп итә торган, ул бер вакытта да буш булмый. Бигрәк тә җомга көнне шәккә халкы монда намаз укырга килә. Кичен аннан моңлы азан тавышы ишетелә. Белем учагы Мәктәбебез, мәдәният йорты, балалар бакчасы, медпункт, Бөек Ватан сугышында һәлак булган авылдашларыбызга куелган һәйкәл, авыл халкына берничә кибет сәүдә хезмәте күрсәтә. Авыл уртасыннан бик матур елга ага. Суы артык тирән булмаса да, анда балыклар бик күп. Шулай ук Шәтке, Шарлама, өмет чишмәләре бар. Авылымда үз эшен сөйгән хезмәт кешеләре яши. Алар авылыбызны яратучылар, авылыбыз белән горурланып, аның данын тирә-якка тарату өчен тырышалар. Әйе, мин авылымны, аның табигатен, кешеләрен бик яратам. Авылымның матурлыгын сөйләп тә бетерлек. түгел. Аның саф һавасы, тәмле сулары белән үстерә. Күңелемне бетмәс-төкәнмәс горурлык хисе били. Мин үземне һичшиксез бәхетле тоям. Авылны бетермичә, аның өчен борчылып яшәүче апа-бабаларга, әби-бабайларга мең-мең рәхмәт. Әкият илендәге кебек яшибез. Сүземне шигъри юллар белән төгәллисем килә. Туган җирем, син бөек илкәемнең, җанга якын һәр бер почмагы, җылытып яшәр мине гомер буе туган авылымның кайнар учагы.